Sou, do wiere mer da rëm fir en nei Page. Ech begréissen iech zréck den Alolo Kokoval. Kuckt mer dach och da man dämlech do un. Generell ass hei Action gesot. Mir haten hei e Kampf virdrun agemaht, heescht deet nach ëmmer, oder hannen e verdattert. Mir ginn awer elo hei op déi. Dat Areal vun der Top 4, respektiv Terrakuppel hei, mir ginn als fir d'éischt nach healen, wëll eis Puppen e bësse drëm gelidden hunn, a stierzen eis dann direkt an de Spaass eran. Et wäert elo e bëssen Typ V dat Ganzt hei, denken ech, ginn, esou wéi ech dat do elo gelies hat an der Kaarterubrik. Top man sinn all top Witz. An da sinn ech mol gespannt wat d'Challenge elo ass. Ech hoffen einfach eng Mëschung tëscht dem Kache mat Mär Mamer Gäertzeen an eng Mëschung aus Läscht ke mam Fléie well Fléien déi fléie quest war e bësse kuerz. Respektiv déi éischt Fro u mech ass iwwerhaapt, kënne mir iwwerhaapt mat der Explorbär Punkte elo? äh, hei deelhuelen. Jo, dat seet ech nach ëmmer. Voilà, 50 Bluebell Points schéngt dat ëmmer ze sinn. Da misste mer theoretesch och de leschten Top 4 Spiller kënnen nächst Kéier dann duelléieren. Voilà, da geet et Ding Dong. Tara kënnt eng Kéier laanscht. Voilà, kënnt schonn. Dat kéint bëssen dem Filinara seng Schwëster sinn, esou wéi et ausgesäit.

Sjo Eric du bass nach hei live um Twitch dobäi, also ech si gesait et och Felinara Cosplay kënnt jo bal sin ne. Jo Liga gei bësse Chaos, den Zuch wär opgefuer, maach mer dat Bescht doraus. Pokémon Quiz ok, 5 Froen zum Thema Pokémon, wann wann se all korrekt beäntwerten hun ech d'Challenge bestaan ok. Da kucke mer mol wéi gutt meis Pokémon Kenntnisser hei sin, ech fänke gären un yes. Sou, also hei eng Show da mam Wer wird Millionär souzesoen, Top 4 Challenge, neem am Pokemon Quiz teil. Dann Fro Nummer 1. Bühn Bühn fräi fir dat allsäits beléift Pikachu. Hei kënnt schonn déi éischt Fro. D'Lektfeder vum Pokemon Pikachu ass dofir bekannt a sengem Kierper Stroum erziegen ze kënnen.

Ja, et huet Pikachu mat dem Typ Fee ze dinn. Déi nächst Fro. E Bluttzuck, okay. Knuffeg a fluffeg. Komme mer zur zweeter Fro. Uh, dat ass eng gutt Fro. Misst jo awer theoretesch seng Aen sinn. Jo, et sinn et och, ok. Ech hat awer nach seng Fühlere gesot, mee mam Radar misst jo eigentlech seng seng Aen sinn. Dingelingeling, d'Aen sinn als Radar, also hu mer scho zwee vu fënnef richteg. A weider geet mat der drëtter Fro. Kënnt dat nächst Pokémon raus? Voilà, Taassen. Oh nee, elo wäert gefrot gi weng Taas ass déi richteg. Ach nee. Lo muss ech wëssen. Äh

Ech giff déi do huelen. Ok, Game over. Ja, dann ass et hin. Well do Punkt op ass. Okay, mir kënnen awer dann. Kréien eng Chance da sozesoen. Okay, cool. Ja, dat, dat si Saachen, do hunn ech mech ni domat beschäftegt. Dat ass eng Generatioun, ech war frou, wéi dat Test-Pokémon eng Kleck Met, oh Gott, lo kënnt de Komet souzesoen. Met Meten, oh la la. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ech hoffen ech hunn nach dat Richteg am Bléck. Ech mengen et war hei. Yes. Ass och cool gemeet, dat do erënnert mech och e bëssen u Mario-Spiller, dass jo och eins misst bësse sou nokucken, wou wat higeet, sou sou Mario-Party-Spiller, wann der iech nach kënnt drun erënneren. Ja, lo hat mer gutt opgepasst. Fannen ech grad richteg cool dat Quiz hei. An ech hoffen, dat mer awer nach gepackt hunn, obwuel mer mat der Taass e bëssen de Feeler gemaach hunn. Oh Gott, de Grandu.

Ech probéieren einfach mam Bauch. Ok, jo, wosst ech och net, ech hunn dat elo geroden. Ja, voilà. Ok, hatt litt scho drop, ja, ok, dann. Äh, ech hat mech net op Zänn geluecht an enger Plaz, hunn steierlech. An. Äh, ok, merci, dann hummer déi eng Fro awer gepackt gehat, am Sënn vun mir eng zweet Chance krut gehat, an mir hunn Challenge gepackt. Kënnen da, wann ech op d'Zäit kucken, och hatt de Kampf géint hatt elo probéieren. An géifen dann hei elo kucken wéi dat dann ausgeet. Also seng Challenge hunn ech rich cool fonnt, e bëssen eng Kéier esou Wer wird Millionär hei souzesoen och mat agebaut. An ech fannt eebe cool fir de Let's Play, datt mer aktuell eng Situatioun hunn, datt mer d'Parts am Fong spueren, well ech hat wierklech ageplangt Datt mer pro Paart mol mussen d'Challenge packen an da réischt den nächste Paart dann de Fight maache kann. Dat huet esou ausgesinn no der Firequest deemools. Mee elo si mer wierklech un engem Punkt, datt mer alles an engem Paart erakréien. D'Fro ass ebe just, ob mer elo déi éischt Kéier et packe wäerte fir dann hei géint d'Tara mat Typ Fee eppes kënnen, mat sengem pinke Pokémon, wat mer do kënne maachen. Ob mer elo wierklech eppes kënnen wat seet also gëtt ja wat seet awer eis Trick Tick Tricker fährt hei raus so si mer gespannt mat Typ PS mir keng Drachepoppen am Team das gutt mir nehmen just die Typ Kampf dat äh, voilà dat mech nach seng äh, Haar Haarnadel hei riicht an dann äh, sinn awer interessant Pokébälle mat drin so Delfin an den äh, Hamster mal rausgeholt also echt Ech giff mech lo mol als éischt op däin däin däi Mippchen do fokusséieren. Indem ech do Schaukler man an Akrobatik. Oh, nein, ech man Akrobatik op de Grampel op. Ja, voilà, dee Schutz, den ass mir och egal, dat konnt ech scho bëssen denken. Äh, Schaufler. Dass du net vun enger Typ 4 Attack getraff gëss. Mat Schaufler bist du vläit. Äh okay, du hast schon eng Rose mat eis. Wäert mer wahrscheinlich schon gebastelt ginn. Okay, dat war gut fir den Hamster direkt aus dem aus der ja, wie soll ich so aus dem äh, Dinges rauszuhören. Okay, möchte auch im Affer kein Damage hilft. Okay, mein Hamster ass gleich tot, well dat Typ 4 ass gëtt heen effektiv. Wenn wir gehen als do mal raushöllen, wir gehen dann do och den Typ Stahl huelen, den wir hun am Team, nämlich als Grand Fugita 4 Stahl. Dat kriegt, ihr kennt lo hei wirklich den, äh, die große Chance für nochmal ein Kehr um, äh, zur Geltung kommen. Ja, mein Hamster kann da knacken, den ass, äh, Deen ass hei eraus. Vue enge Geeg ass och net gutt. Woubäi ech hunn do Knier. Wéi ass dat scho méi? Geescht a Fee. Dat misst och eng op den Deckel gi fäerten. Mee ech probéiere lo einfach mat Phantomkraft an. De Grand Poulain kéim mat enger Keeferattack bëssen. Mä huet net Witter, gëtt nach d'Angift geet erop mengen ech, ne? D'Attack verfeelt, d'Spiller ass ëmmer op menger Säit. Äh, Déi Attack ass och am effektiv, also mä Grand vu Gitter kritt hei e bëssen ähm, Kënnt an d'Pëttereien op ären Enke mat Krabbelkracher. Dee wéinst net effektiv genuch. Spezialangriff geet leider erop, erof. Mee dat do hoffe ech, datt et duergeet. A geet och en net. Jongen, effektiv Kand vu Gitter, bass du Jong oder Meedchen? Dat kënnt op eis Schëpp. An vu Gitter huet mer jo gewisen dat Typ Stahl hei si kontraproduktiv ass. Dann huele mer schonn de Microp erëm raus. Also et ass erëm esou eng Zeen dat mer hei iergendswéi, ja mir leiden dran.

Den Hamster loosst sech hei lo eraus, well den Hamster wëllt all Kéiers mat engem Typ ähm, Typ Fee-Déngens da laang d'Spake kréien. Dat Hei kann och eng Déngersattack, interessant, eng Geeschtattack, och en neien HP. Kuerz als misst dech elo och Schachmatt setzen, well huet dat elo nach ee KP gehat? Dat huet elo wierklech nach ee KP erëm gehat. So, Delphine eng Kéier eraushuelen. An do dann lo vor Kracho, wëll den Ede gëtt mat Pökels ass normalerweis gëtt dee lo äh, kleng gemeet an da kucken ech eben äh, der danert äh, op e Pokémon soen ech mal einfach. Das ist so onméiglech, gell, da kënnt do so eng Schallwand op raus. Hilfe.

Ah, besiegt, besiegt. Ja, mir näischt méi soss, he? Fokus an ass... ass dat. Dat Vieh mécht eng Akrobatik an du gees mat engem Riesenhammer op de Fokus an. Dat Fake kann op enke Fliger sauger. Ja moin, Schallwelle. Ja moin, oh Grand Fugito, du hast aber ganz viel Chance. So Riesenhammer, hoffentlich dat do duer geht. Ja, es geht da. Okay, wir sind back in the game, aber denkt nicht James Face. Äh. Nee, mir ist zogelen. Wenn du hoffentlich nach deine Akrobatik musst.

Dat heescht, do kann ech elo eng Kéier mat engem Wellen-Tackle et probéieren an du kriss definitiv eng Top-Genesung. Lamus gëtt och elo erëm interessant, wat deen nach sou fir Attacken huet mat Zuschauer an nach Bee an wat soss. Ok, et mécht sech geschwënn d'Häre kräsele, sou, dat gëtt elo ganz eeklech. D'Häerkessele soen op wien? Op de Lamus oder op den Drilpe? Oh Gott, op deen och nach. Dat ass dann Typ Fee an der Suppe, da ass meng Waassergeschicht eriwwer. Ee Maulef mat engem Häerz um Kapp, dat ech dat nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dat war jo erëm ganz produktiv gespillt erëm. Mäin Delfin rett mer grad esou den Aarsch gaang, awer esou richteg. An elo ginn ech eben op de Punkt, dat ech mäin Hamster nach wëll wiederbeleben, well hien ass Typ, misst och Typ Waasser sinn, nee Stift mäin Delfin elo, jo schued, also ech muss elo egal wéi ee op op well mir just nei Pokémon, ech muss elo egal wéi op Beleber goen.

Ech ginn op den Hamster lo awer. Ech hoffen, dat mäi Petpack awer nach eng Déngens packt. Ah, huet dat och nach Äisstrahl, hallo. Ja. Okay, Rückenwind ass mal wéinst flott, ass gëtt scho knapps. Hoffe mäin Hamster packt lo eng Session. Ech probieren eben lo mat, mat, mat ähm, Belebere mein Team erëm zréck ze kréien. Das nächst machen ech nach den Tanky Boy. Hilf, also et ass egal wat et grad asetzt, et mécht mech KO. Also esou gëtt wierklech elo eng Duerchhalteverméigen an ech hoffen dat mäi Minecraft-Männchen eng Déngens packt. Nächste Beleber. Bär mam Wuff Wuff. Packs den Liewen. Psychokinese. Packt den dat, packt dat net. Okay, packt den. Lo kann ech de Wuff Wuff erëm zréckhuelen. Ah, da kënne mer Tubby Wonder spillen. Ech gi lo carrément zweemol op Top genee. Also dat ass, dat ass vläit lächerlech, wat ech hei maachen. An engem, an engem PvP géif dat do net goen, mee ech muss an deem hei Deel esou krass mat den Tränk a mat de Beleebere schaffen, fir et ze packen. Da, dat ass gutt fir d'Spill. A lo misst ech jo theoretesch mat enger Tubby Wandsee dat do kënne packen. Ausser et mécht elo erëm e KO. Nee, mech et net. Voilà, wat man ech lo? Ech mache Plöckelsalz an ech mache noch hei eng Kéier e Knirscher mol als éischt. A dat misst normalerweise lo iwwer Zäit klappen.

Klappen. Wuel d'kann eng Kéier zesuerg kniesen, mä dat geet net duer. Ech si lo esou tanky do opgestallt, dat klappt net. Mee also Typ P natierlech. Ech hat mer lo vill Inara do erhofft. Also et war net vill Typ P do am Endeffekt. Et ware vill Typ V Attacken do, jo. Mee mir haten ebe Chance. Also den mäin Delfinator war am Fong Matchminner, Winner, wëll en huet do et gepackt gehat fir den Drillbur misst et gewiescht sinn, also de Stol

Wéi ech hei spillen ass grad vläit net professionell extrem gutt, mee et ass e Survival Modus deen ech hei grad hunn. An deen ass richteg gutt fir fir d'Spill schnabe kommen och. Voilà, Borschnabe ka fort. Wäerten ech zwar och ni benotzen, wou war se, le Pokédex entwéi just. Voilà, an dann, jo, e bëssen nach Text zum Ofschloss hei. Mir hunn drop gepackt, innerhalb vun 20 Minutten hei, voilà, d'Haer ass ganz rëm, hei ass, ah, deng Pokémon war ganz schlecht, se war knuddelsüß. Sche Schleime bist du was awer och ganz séiss. Gëtt kritt bestimmt rot Baken. Oh. Well wir machen noch einer ein Selfie man nehmen, da das ja heute das muss ich das ja mal machen. Also ganz schönes Selfie, so ein Java, ganz ehrlich, mit Tag und Top 4 geklappt. An jo, hei si nach eng Kéier déi knuffeg Pokémonen. Déi wären dat och sécher gär gesinn. Mee do gesäit een eben, dat och Typ Fee-Pokémonen ganz knuffeg kënne sinn. An et ginn och vill Leit, déi Typ Fee elo gär hätten. Mir kréien nach d'Lockstimm, obwuel mer d'Lockstimme guer net Gesinn en am, am Match. An äh, voilà, mir hunn 3 vu 4 vun Top 4 gepackt an dem Arenal hei vun der Terra-Koppel. Elo kënnt am de Levi normalerweis ëmmer nach als Ofschloss, oder geschitt soss nach vläit eppes. Sin mer gespaant, voilà kënnt de Levi erëm ugetorkelt an da war de Paart gläich hei riwwer. Also et geet zimlech séier och fir eis Let's Play an äh, jo. Mir si lo bal schon Enn Mäerz mengen ech vum Gefill hier an äh, wat d'Timeline ugeet, a mer si gudder Dinger awer dee Projet vläit iwwer d'Ouschterwoch unzepacken, dat gewësch. So, den Text los nicht aus, gibt nicht einfach, weil äh, wir sind Talent. Einmal gucken, dann ja. Nach viel Erfolg und ich gebe so mit den Wörtern, weil lo nicht mehr geschieht. Géif ech de Stream plus Youtube dann ofschleissen fir haut. Bis hunn ech Merci fir nokucken an da gesi mer eis nächste Part. Bis dann an ciao ciao.